ma pire tek watye ki horo mo okelo Patrick ongote mi aswa gin mo wamito kele wi meca poko dyang ki cene ocito maber i kumalo mi Uganda i Gulu district Committee ma oa ki office pa president opako Gulu district matek tutwal ni lutela ma kunu doggi pe obedo ki laa cenne ada oo bot dano, ma cen en owoto maber. Ento kadi ka lok ma kumono tye ka bino, wanongo pud bene kicel kicel ki tungicel ni balo bunga i Aswa County pud tye ka medde anyim. Jami mogo matino tino calo balalo masgogi ki ngo-ni pud tye ka timme. Eni aye lok ma an amiti alok wan ki Honourable Odiko Matin. Ento ma pud pe wacako, hono ba ajoli. Ah, omera Wek pat. amak abic omera. Apwoyo matek.
Itye? Apwoyo. Apwoyo long time. An atye. Apwoyo yelle. Yes, mot jo ma tye ka neni i Wan Luo TV. Yes, apwoyo wun lwak ma wutye ka nenowa i Wan Luo TV. Man aye eh, gin pa muno ma weko wun lwak ma mewa wukubbe kwedwa i yamo. Weko bene wawinyo koko mukene ma tye botwu, walego ka wabino kiti-ni, wukwany kare

Archbishop me Gulu obedo botwa ka installing parish priest me mewa manyen ma obedo mamwonya me neno kit waromo roco kede ye ci wadugu wadonyo wati parliament. Honorable abicako ki boko lok ma wiye wiye pe abicito i gin matek eka dong wacito wadugu lacen. Amito kong niang first time i parliament i o itye ka tic lok bene tye ka wot anyim Kite ka lemo oro penyo kwen jal kani icero gang kwan manyen inongo penye tye kini eh. How are you jungling in the corridors of parliament? Ingeyo amito acak ki long ni mm. tye dano mo gilwongo nyingi ni mwaka mm. latin ka ori ic ka okato woko Tero cabit aryo adek keken nongo laka ocako twiyo.
Pam. Eh, pam ki ngo ki. An lok me politics eni acako con. Abedo ka yelle pien abedo ki neno. Ma ka onongo ni aneno politics calo biacara, Kan de pe.
nongo kodi aloro biacarane. Eto nongo tye calo gin ma pida. Jo kene wa i Banya. cwinya ma goma, Banya. banya. Aneno ni ka pe atimo ci bibedo rac pi an ki jo ma luko kora, pien abedo i kare ma aneno kit ma anyim oballe kwede ma nongo pud an atidi, kit ma tuko oballe kwede ki kare pa min obino i kare pa obote, ki aneno im pakke kit ma agudo wa kwede, ci oweko atamo ni Lubanga nen calo tye ki cwiny i koma ni iti kweda me mino contribution me neno ni Governance onyo doro lwak owoto maber. Kadi bed aneno ni Uganda en onongo aneno lwak ma mera. Abi tiyo ma atwero, jo mukene bi neno kwany gi kenyo. Ci, em, Yes. ah, amito watong mere wiye wiye. Ki, Yes. ki ineno cik onyo policies Yes, so onyo- I was coming to that to the peny yes. me peny wi atir. Ci dong kare ma an adonyo i parliament pe obedo tek tutwal. Dong abedo ka kwano mere rules of procedure of parliament, constitution dong akwano con. Ah, eno Ci tye. dong ya dong pe oyela, oweko dong ingeyo en kita waci ni latin ma kinywalo ma dong ori igi mulu pe yelo. Ci oweko pe tye ka miya tek mo ma angeyo ni kina ma mwaka ni tum nongo an dong acek maber. Watamo ni do eceko pyem i bedo i palament me bedo ni dano gitye ki mok ni olo kong kicel nyo kiryo mo nyo wang madwong bene ma mon nongo pe guneno en committees ma in ibedo iye ni ento watamo ni ibedo ki kare me keto cingi i bill mo ma nongo ngolle nyo i policy mo ma tye ka ngolle tutwalle kombeddi me mony lok acam can aye matek it's everybody's conversation and contribution ngo ma imito wan onge? Ga ma dok i lok kom camcana, an atye uh, shadow minister i local government, i local government. Uh, atye bene uh, lameba me standing committee hmm. uh, me national economy wan oneno cente kita gamente nongo kwede ki kita gamente keto kwede hmm. uh, ki miti pa lwak ti kwene ki bene atye i committee me agriculture hmm.

lok kom accountabilities, lok kom corruption. Ma peko madit kita gin waco kede surprisingly ni gin macalo tekeni kop ipo gibedo ka kok bot gamente ni the system me decentralization ma kimiyo ni pe tye ka tic maber. Ti jim mukene iye myero ki lok. Weko leakages tye mapol ma weko dano tiyo ki goro pa system me weko service commission charging cente bot dano ka gimito tic kita kiwaco kwede inongo ka in icero i lok me district public account committee me district tye ma myero gungi jami ma tye ka timme guco report gin mo peke pien joni eni weng nongo won kom abic En itimo appoint in gin. Ci ingeyo bedo calo wa mwa me Uganda en. Ma president e timo appointing auditor general ko nga nga gi. Ci ingeyo ka in aye timo appointing ngat moni. Luko koyo dong luko lakite mo. Ca okene be poyi wiye otelo wa bongo. Bedo wai lamak cal. Ma mito mako cel obin na ber. ka oneno tayi ni pe tye maber bino kong yubo ka jee cero mako yeah so No dong- poyo wiyo. eh, no poyo wiyo ci dong weko tayi ni mugwenye ni dano dong pe ngeye ni in dong cing ca tayi ni obale so that is a challenge ma watye kwede at local government the system flaws ci technical people guminiwa tam ki dong wan obedo ka penyo balam i kom gin ma en tye ka timone lokwa obedo tye ni

Kun watye ki RDCs angwen ma gitye ka supervising government project. Watye ki public account committee me district eno gitye. Watye ki auditors, watye ki gisok, watye ki dano weng ma myero guluk ko gini. Structures are in place. Structure are in place. Dano be gicoyogi opongo ko king king king king king ento tic peke. Wun macalo minister ki wun macalo ministry ubedo kwene pi mwaka cok pyerangwen eni ma systems egoni tye. Ci dong Balaam gubedo ka mini wa the challenges ma tye. Ada jami tye mapol ma myero atima ma wapenyo mukene wawek guket i coc ci wabitingo report eno ni macalo wan committee water i parliament for discussion. Honorable, apwoyo matek. That's a very clean elaborations. Gin mo ma dako acel ma amito penyo ne, committee wan pe waneni calo honorable dong keken, waneni in that capacity of a minister and shadow minister ma loyo lok kom gamente mite dero on the standing side of the alternative government nyo opposition. Ngo ma in itye ka timone maber onyo wat ango ma in imito ikubi ki i kit kubeni calo latela, i kit kubeni calo shadow minister me nene ada jami mabeco ocito bene i county ma megi onyo i district calo acwa. Ento. Adukkine onen i kom dano ma ceng cwiny.
Atamo wek acak kit man, jo ma wutye ka nenowa i yamo kacel ki in Pat. I kare ma wadonyo i palamen, dong wabedo komiti dwe aryo. Tuko wa, tuko odilo ka obicakke, the first five minutes nongo pud dane weng Warm up. warm up, bedo ka testing, jo-ni bituko attacking, jo-ni bituko nining, tye ka ngiyone. Ci, gin ma aneno anongo,

Aggregate all these problems and try to harmonize wek system oti wek dano onong services. So gin ma dong ocako time en aye last week ma adok gang hmm. uh, inge rwate ki kao gi heads of department forming road committees hmm. acara rwate ki wegi komi adek woko ducu hmm. Ci gutita ma i igio weng kokogi. I kine tye iye lok kom cenagi ma pe kiculo, ononario. Lok mukene ma tye obedo en lok kom cenne bene tino ma kiculo gini bene tino. Eh, mucaragi bene calo i mwaka eni wigi kom adek botwa i Gulu District, report ma anongo ki botgi, pe ya kiculogi pi dwe aryo ma wadony eni.
Wow. Ento wan i Parliament nongo giculo wao. Office of President nongo kiculo, RDC gi nongo kiculo. Now these are the people ma myero gu supervising service delivery piny kwica. Ada jal ngat akec neko ka etero ni opok dek kadi wa catering unit eni kong. Gikwongo kitoko Kong megi.
gitoko acwiny moni meno nok gile i kingi ma pia gucito i bar ka serving dano. Wek ineno ka guo gicung gidolo cinggi omot. Wun tika ada ka ci latel lega orii koro ngo ngo polican tye ka rii ka lok jon do obilo gi mo i igi gitoko dek ma kom gupye in the same way ka waweko do telawa calo jo ma konyo wa oversight where we have the points of service delivery pe gi no motivation they will get into problem now uh, gin ma watimo ene dong ma obedo kegi piny gutita peko gi weng Aminigi guketa i WhatsApp group gi. Mm. Pien angeyo this is a structure ma tye all over Uganda. Mm. So guketa i WhatsApp group gi wek I keep in touch with my leaders from ground. Mm. LC wan pud para mo donyo pien pol gitiyo ki kabiriti. Mm. Eno wagoyo cim. Mm. So aminigi lok with lok ma myero gucoke ma lak dok i kom pwonye ma dok i kom governance board gi lok kom gudi i sub county ni. pien gin they are always having meetings kedgi. Ki bene ma an acero ni abedo ki district council meeting. An ki koma wek awiny gin ango ma technocrat tye ka lokone, councillors tye ka lokone to connect with them. Now I have this information. I'm still collecting more. Ma angeyo ni ka dong an abino i parliament committee, ma wan obedo i parliament, i odiko ducu me ceng aryo, I mean cawa aboro, the first

lok kom kwan, lok kom gin ango. I'm compiling all this information. Wan macalo opposition, we have this document. Eni man ma Balam gi lawo omiyo. Coyo kany client charter. Meno kita gin tamo ni giromo tic kedi Giromo tic In kede service, dano. improving service delivery. Man service delivery standard ma gucoyo kany ni uh, Ministry of Local Government, service delivery standard. Ministry of Local Government.

eni dong pe ticci. Gamente dong myero oker iye cene me nene kindating lutela gubed ki ngec i kit me lweny i kom camcana, i kit me doto camcana, i kit me nene ni yo ma Balaam tye ka pimone ni hmm. gin aye gupimo ma pud pe kitimo. Exactly. Wan dong ceri supervision. Wun dong ceri supervision. Ci ka gin ma kuma eni pe kitimo bedo peko. Meanwhile, amiro ao ki question nani. Wek wadoka loko matek. Lawo hmm. wan okero Balaam to task to tell us the plan. i lok kom LCs ma kiyerogi ki councillors. Guwacci kiketo billion atamo pyeradek wiye aryo me training LC1 ma giyerogi manyen. Pien wawayo ni dano dong tye ka gamo form mo, gwe icako dino stamp wa i kom oboke.
Which training is important. Training is important. Gin ma atye ka lokke honorable, pire tek. Wamito pwoyi bene ni ineno ni gap eni myero kitim ngo, myero kico. I talked to one of the ministers, actually Balaam was here a day before or two days ago. It's- Ka ma wabedo iye ni, ma wa kibedo ka boko lok in one of our platforms, uh, Bukede, Bukede one and Bukede two, Yes. ma we are also planning to have him come in the studios wek wabed ka Yes. boko en lok acel ma itye ka waco-ni.

mo myero kicor ki lutic. Ka pe kicoyo lutic i mwaka acel, cene moni ma dong-ngi kitingo kidwoko weng bot gamente. Gamente ocwalo cene ni ocor ki lutic. Operational cost cene pa mar, cene kono pa ngo, salaries, en aye tye ka bedo huge budget ma mwaka ki mwaka district tye ka dwokone. Why are District Service Commission failing to hire substantive people in these positions? And if this is a problem,

I nge pat lok eni ka agamo, agamo ki cwercwiny pien angeyo omegina ki lumegina ki lutinona adi ma gudong gang labongo tic kun tic tye. Gin ma wanongo wiye wiye bedo wa i kin lok ma lawowa loko bot permanent secretary me local government. Gwaka ngweyo lok wo. Pe ingweyo.
Wapenyo PS

it was averaging below 50. Mm -hmm. Ci dong wapenyo wawacci nao wun ki malo kany utye ma dong ocok pong. Mm. Pien en waye ni ma idony inongo gap tye matut. Mm. Jo wek ki malo kany utye ma ocok pong. Eto jo ma myero ogwe odilo me service delivery dok ginok. Supervisors tye ma opongo eno jo ma myero guti tic bedo wai jo ma myero supervising pe. Gipeke. Mm.

The whole district doesn't have a DHO. Jo mukwano ma gitye ki karatac ma giromo bedo DHO dwong ata. Ero wa peke kere. Now, abi keli to the point. Hmm. Ino ni, ka ipenyogi, giwe, ah, ingeyo, when we are doing recruitment, there is a circular mo ma myero gicwal ki PS myero cwal. Gin gicoyo request, circular ene ene bino, ka dongo, pien myero kinen the budget. indicative figure in figures eh, matin me, me overhead ki ngogi gine ni riyo pe bino aya kine ma one no mogo doke district service commission tam me office pa jo ken tumo kwaran peke ci neno now i a ki kenyo dong wan do obino ka penyo le ps why ps what is the problem i agikine cente gitingo gidwoko cen pe gi recruiting dano wapenyogi. Ento lagamme guwacci wa, Cawa dong rac-ci, wawek gicit gibed piny, gibicoyo i cabit eni ma wucakke-ni tyeng aryo, gubidwogo botwa ki written response in all this. But, mm. our worry, mm. which I guess is also your worry, is this is a syndicate. Kitime akaka. Wek cente ma ocit-ti onen calo ocero,

Peko madit, wabolo boti, Watye waboyo iye dong. doket, Watye iye watye dong. iye.
An a- I, I, I, I, I do a lot of my underground work me bino ka niang jami ma nongo tye ka timme. But also, Investigative um, journalism.
me niang ni watye ki lutela macalo wuni ka obino kuman omyero wawacwu. Pyem dano tye ka koko peko pa tic Dano tye ka koko can pa jii mogo ma tye ni. Ento ka cen abino celo kom ot keken cen ringo dugo. Ento imwinyo diki ni gulu district onongo billion adi, nwaya onongo billion adi. Ento ikom cen eno ni kor tic pe, lutela malo guponge bik, ento ingeye kany wa luywe gudi gitye ka kok ni mucara gi pe. Eni tela marac ma wune myero oloki. Eni waweko kenyo. Horrible lok ka maka. lok kabalo kabedo murumowa. Aboco i dano ca ma pud pe bino awaco ni kare mo ni kimiyo wa bwura ma kimaki wa iye ni wun wutye ka inciting dano pien muloko lok ada ni pe wutong yen, pe wucat makar, balalo myero wua o. Lok ka makar pingo tye matek tutwal i Acwa? Kun Acwa is still the green belt of Acholi ka ineno ka ma wun wutye iye ni.
Ingeyo in ka lacan Actually waco ni lakweri pa jirani ma lalonyo tiko kato i ngomi. Pwodo mo. Pwodo mo. Ini tamo ni en imayo ngom ko. Tiko dirone. Diki ma iwinyo gwana an apiro wa ca. Wang gwana ni en i wang potona. Peko ma wati iye ene ni aneno ko mot peko ma acwelo kato ki iye ni Pol lutinowa ma komgi tye wegi gang obedo lutino ma kinywalogi ki i kem. Ento dong gudwogo gang, guleyo gange, guleyo gang ma pe gupwonnye maber kit me doro gang, kit me gwoko gang. Wangi ni jami weng bedo wai tuku kat, pick and play. Gin mo ma wagwoko pe, kikwanyo in maka aryo mac so wangom be watere karata owek ineno jami tye ka timme ni now gamente tye ki obligation ni ka community moni tye marginalize omyero gamente okate ki affirmative action me konyogi wek pe guwok ki kamarac pien ka pe they get instinct now lok kom makar kare ma obino wan oneno the rate kit ma kitye ka catone kwede inongo pien policy me war makar tye ma guiding yat ma myero in icak tongone me awanga myero bene district forest officer kono obino inspecting. Ci dong ingeyo Jimmy ka dong order pe, bedo wai gwai dilo ma referee dong okuno.
Wun dong tem ki kowu. Yeah.
Dong dong pa ngeyo kit dilo dong pa ngeyo kit ma bia gigwai kwede. Ah, eno iwa Yeah, item ki dong kori. tem kum moo ti cogo. And that is where we came in. Ma dong wa realize ni referee dong pe i loka makar. Wan dong obino ki radical Approach. approach. Eh. And iwa yom ni okonyowa oweko wan macalo Uganda ki wan macalo lwak me Acholi Gamet okatte ki executive order. Olu diyo diyo. Ento executive order ca okene I wonder. Aneno pa president kare me lockdown. Hmm. Otiyo maber adada. Gin oloko dong wang Gin oloko wang utimme. Ento mwa eni aneno kare ma gigine watinni ka icero gulu Tung i Bilbao kenyo, i nge Kakamone, lori tye ma gucungo ma makar giyweko ki piny gikelo giketo. Dano weng ngeyo lok-ki. Ento kong item luko kore, in icito i basement. Pud pe oo kenyo mere ento lokke ran ma kadi wa icwal luloc iye, ngat mo ma cito ka luko kore pe. Now, executive order ma tye-ni, me neno ni ki nen a more sustainable legal framework me managing cakol pien cakol gini pe ibi romo gengo no totally ka ibi gengo gimo keken omyero imi alternative gamente pe okelo gas gamente pe okelo energy alternative oweko kwo pud tye ka medde loka makwar maka Nongo en oweko amito mm. amito penyi lapeny pien watye neno video ma tye enoni mm. ah, meno video mo amako ma mony interjecting makar ci guo gupoko i dano gumako lori acel mm. watye neno force division commander bushobori tye eno ma tye ka lok ki dano waco makar dong odoko teko twal interjection mono obedo tye me nyuto mere ni aa ah, ah, watye tic ento three years after executive order pe kilubo maber dong honorable labongo miyo alternative

We focus on wango makar on planted trees but Eucalyptus also ki- regulated. Ma inongo certificate ka ibedo lawang makar. Pe en man ni in dong O, ma nyuto- ikori tek.
Otye ka neno yo alternative me carbon trade. Carbon trade. Kite ki waci ni ipit yen ka Eh. dong yen odongo ma dong yamone tye maber Ber. kibino kiculi pi Fu- yen-ni. pi yen-ni. En yen eni bene kino kicel nongo Eh. myero ipit yen madongo yot ci itongo mogo me cito ka tedo ki ngogini. Exactly. Okay.
That's a good one. what we are looking at. Now, in ibedo i committee me agriculture, mm. ibedo lok kum food productions ki ngogi ni, mm. ma bene waneno en is very important. Mm. Dong, itamo ni mamana, omera ki jo wa ma gitye gangi, ma gitye ka cato yenno ni, mm. mulalo mono obino ki ngom okan wilo ngom, ah yen tye wa ki ngom, ka dong pe wilo mm. ngom wil yen. Mm. Gingeyo ni yen eno ni ka kitongo diki kelo adwoki marac.

Wa lapul bed dong kot pe cwer. Kono watero loka, kono watimo gin ango? Jami dong pe tye ka tic. So komedi dano dong guniango ni peko tye ka bino i lok kom environment ma okati ki i lok me tongo yat obedo calo factor ma pire tek oweko tin wan watye kite watye kwede ni. Pe en keken, it was a one major factor. Dong kitye ka koko, wukonya wa nining? This is now government to come in. Oweko macalo i committee me agriculture wan otamo ni lok me pito yat myero obed i kin jami ma gamente oket toko very firm. Hmm. For example, in my wild thinking, ma peya in ino PDM, hmm. ko inyut wa tyen yat adi ma itong. Ma pye inongo restocking ka inyut wa tyen yat adi ma ito ma ipito. Ma pye in iwango maka kwa inyuti wa inongo certificate nyo twero ki bot LC1 en oweko na iwinyo wa eh, performance standard ki chain ma biro kupe kwere myero kong mutelo ngeyo in LC1 ka ineno yero tye ka duny ceri peny inongo werga ki bot anga. Komiti community gitye ki jo ma gilwongo ni environmental committees but they are non functional. Omyero ki training joni eni gin okonywa wek wapit yat wadwok cen. Yat obikonyowa i kelo cente kinwa. Obiyubo environment. Mukene bene yat cango kwowa nimgi kono ngagi kono en adunogi hatgi eni konyo. me gengo kanca. Wapwoyo matek, watye ka lok ki Honourable Okello Patrick Ongoti me Aswa ma watye ka boko lok kit ma itye ka monyone kwede. Lawor Sharifa ibedo ka wor ma igoyo cim ma cwinyi tye ka cwer matek tutwal i loka makar. Mego acel bene ogoyo cim ki Bweyali ma tye ka miyo tam ma mege. Kombeddi ni abiyabo line, Honourable wamedde ki loki, in bene ibed ki kare me igoniwa cim kun nongo wamwonyo dwoni, seven four five two nine two. Jero aboro aryo, pyerangwen wiye pyerabiro wiye angwen, pyerabic wiye aryo, pyerabongwen wiye aryo, kun nongo ipenyo Honourable i lok ma en tye ka waco ne kany onyo gin mo keken ma itamo ni pire tek. Ocoro Frankwell ki i awac man in i cawa ma megu, Honourable tye i studio. Honourable amito mete ki penyi kun nongo wawot i kuro cim ka bene ineno oo dong ngeyo ne ni dano tye ka waro koko. Mapat ki waro koko, dano omyero onge ni cik at a local level bene tye onyo cik bene mapat ki presidential executive order cik bene macon gire manongo gwoko kabedo me oruma bene tye gingeyo kece pe gingeyo ka pe gingeyo ngo myero gunge i kom cik i kit me gwoko kabedo me orumuwa. Lawor i kacokke ma wabedo iye ki local government Cawa aye ongolowa jami mapol okati ma peya adok i lok kom sensitization ma dano pe tye ki ngec matut i kit lok kom environment ki cik ma tye. Dano tamo mere ni kan ka atongo yat ano yata yat akwarona Mega. mega itimo iye ngo? Lok me environment obedo calo kwot ocet. Ka wabedo kany ka an abalo yamo kombeddi yes yamo ni tye i iya okato gire bene exit en Lubanga oyobo wa con ento it will affect you. surrounding surrounding area mo radius mo ni so cik pe ye weko wa con ka in ywe i kin dano we mm latini be Be wor. wor so in the same way simple understanding Eh. i community lok kom environment be cik ma doro wa con no dong tye Tye, yes. gamet do obino do omera mera in the modern times tye aloka loka ma tye but kita weci kwede ni Kite wa a kede ki i kam, wadoko kede wegi i gang ma pe wangeyo gange nga gi ma oyubo, wacito wacato ngom moko ma pe wangeyo nga gumako ngom i eno ni, wacito watongo yat ma pe wangeyo gali gi pito nining, oweko dong wa o ka ma watye iye, wang wa dong tye ka yabe, ingeyo bedo calo lonyo ka pe in ingeyo kite ma irwedi tiyo kwede, cito ki irwedi. Kwerewa oto, gucito ki jimigi. Man ngom dong dano ocato, jo okene tye i centa gibedo ginywar anywar. Now, i lok ma waluu okatti ma wabedo ka temo penyo local government minister, en owacowa ni kita gineno kwede, me acel gitemo katti ki lok me ordinance me mato kongo, caa me mato kongo. En icito ibed i kin gurup ma gimato lacoc, Ci guwacce ni, Ladit Balaam, koy yugo clu, wek kong wanyam lok i kinwa. Joseph, cwalowa vidio ni kong. Mm. Yeah. We- Wek kong yugo clu, wan wan wek kong wanyam lok kom caa me mato kong i kinwa. En bene iwoto ka mukene, cito wa i baa mukene. Dano ojole, gumote, guwaci lok akongone pe lok arac, ento gitamo ni meno Pe omiyo kituwo kong kwede kituwo atura. kwede ata. Ci en macalo local government minister etimo consultation ki technical people, Gitye ki neno ni meno lok gi kwany ki dwoka i District Local Council. Okay. Lugulu district otim consultation ki kansila gi wun jo pukony, wun jo pa ibona, wun jo pa laro, kansila otim consultation. Umok jo wun me mako.
Umok ca me mu tamo ni mate. Ento umek insure ni cing cabit eh. ki cing abicel dano cak mat kiri ca apar Obed more of an ordinance. In the same way, wan otamo ni some of these things ma wun watye ka neno gi calo lok kom, aka. Maroa pa Bala meno.
Eyo, neno.
Eh, gitye ka timo consultation eno. So wan otamo ni consultation eni ber, pien policy ka in ibe kelo ba, wek enforcement obed yot, nongo mito favoring dano. Ma nyut ini eno ba honorable gin ma itye ka wacone ni ni cik myero a ma lube ki tam pa dano pien dano en aye ma gidwongi ene bene gimoko ngo ma onongo myero obed ber pi gin. Aleluya, Now, aleluya.
eno aye oweko ni in kumedi pud iringo i dugo aduga lawor me idugo gudo because you spend most of your time at a grassroot level Exactly. me niang pen cik me acwa me gudo ni ti kwe ti ngo watim ki ning Ka wun gik wukato ki blanket ideas ni kongo omyero obed pe, dano bi kwero wo. Ci dong weko wapenyo, wacce ni ngo ma wun wutye ka timo ne onyo ngo ma in itye ka timo ne calo latela me nen ni wat i kin in ki lutela mukene me ite dero ki jo ma tye ite dero tye ka wot maber, wek bene jami ma gin gitimo i korgi ma ceng jwini pe odi yogi me lim. Income generation should not be squeezed because of flimsy activities. Ne, ah, watye mar, watye ka timo gin akoma, pe ka cito i poto. Wat maber, wek ka in itye maber, ngat moni obed maber, diki i kare bene obed tye i kit me gwoko lim ki bedo abedo ki cente. Ngo ma watye ka timone? Gin ma watamo, kit ma an awaco kwede, Amiyo opportunity me acel bot lutela i level me LC3 gu consulting ki councillors me coko the grievances ki lok ma tye in all the sector gumi bota. Wanongo bene ni omyero local government guminiwa what they call the public account committee local government me district report on service delivery.

wek ngat acel acel kor odok i base to do consultation. Akwany Public Account Committee me District ma nyuto kita service delivery oworo kede report gi mukato angec ki anen koko ma tye bot lutela. Tela. Ci dong wacet i community acel acel ni gamente waco kuman. Wangub lutela waco kuman, wun kono waco ni ngo? Mm. Ci lwak dong cako miyo meggi. Then waneno pa ni wawoto ba en ki lutic me district. Mm. Ni wawoto ki RDC gi. Ni wawoto ki councillors. Ci dong waneno kama the converging point. Mm. That would be the message ma an da tingo adugu kere parliament. Acero de cabinet pa opposition wayubo dog lokwa wabino dong on the floor of parliament ka dano dong nyamo lok. Hello Patrick.
Yes, wapwoyo Sharifa. Ah, iti, Wacoo ningo? watye maber, itye nining? Atye amoo presenter weng kacel ki producer. Honorable Okello Patrick Ongure tye i studio. Yes, aneno en, apwoyo oone. Wapwoyo. Dad dong penya ci kite eni, ka dong jo muto ma kao dong, dong guwek, guweko bedo jo apwun apwu wang, pien ni dwoko nongo ko cak ki lacen ci ocito ci opyeyo. Dad lapenya tye kite dong gucako gire miyo ma kao bot jo ma gine, jo ma dong gu, gu, gu, gu loading ma kao dong. Ka dong diko maya en ki laro makar-ni ce dong dano oto iye, anga ma obicuto kwone? Ci gubedo Fuhora dong kede dong gidek makar matwala, ki jo ma kergi pe dong me wilo gaci. Ci bukwo ne ni, Kede myero itongo gene, iwang dong myel me tedo keken kede dong idek tongo makar-ru. Apwoyo matek. Maromo loko Apwe. Sharifat tek ki Mityana. Yes, apwoyo Eh. matek lamera. Mede kong ki loki.
Yes.
Yeah, so wan watamo ni ka wakwanyo lok ki bot lwak, en wacalo en lok ma lamera tye ka lokone-ni, we look at the executive order, waneno ngo ma lutela tye ka waco ni kite lok makar tye, wawinyo lok ki bot jo ma tongo makar. ci wakato ki dwan wadwogo kwede i palamen. Pien tic me palamen pe ni wan omok tamwa, myero wakwany en kodi neno pa jo mukene kokogi ma tye ni. Then we come to a win-win situation. Pien ka odoko Pien komedi koko madit hono bo. Wuti wa i pwod tong yen, wuminwa gas. Ka wube ominwa gas, wubidwoko welle. Wel mac tye matek, kibidwoko wel mac. En aye dong wun wucito coko kor dwokone. Exactly. Okay.
En aye gin awa mito timo ne eno. Ma bene pekowa tye ni it has taken so long because this ka inen executive order ni wucako ticwa i 2025 kong watye i 2026. Wati i 2020 dong wacero cocok wa i 2027. Lwak kare eno dano camo ngo? Lemon waco ni it has gone to slumber, onino no manok. Onino.
So peko ni lok eni weng bino pien eh, sometimes miti pa gamente mo no tye ka mo. Line tye twolo, mm. gon wa cim, uh, ah, honorable tye kany pi dak apar moni ma tye ni. Mm. Iromo mm. chwalo lapeny ma megi kit ma Sharif ogoyo mm. kwede ni, onyo iromo mm. chwalo message, uh, Go marac tye ka bino lok en acel eni eni shadow minister ma megwa i local government nongo myero odok o ka neno program pa gamente mi ite dero ki doro ki ning owoto ki ning onyo obutum ki ning line tye twolo gono wa cim kun nongo igoyo cim awoti penyo honourable lok acel honourable loka makar tye ka kato ki mege Yes. gang Kadi bo ka loka makar kato wek akony kor omego ni, Ee, gam myero otim ingeyo manok.

Well, uh, kebe gon wa cim dire cen ki nget TV ni wek ibed ki kare mi lok kwedwa. Commercial, uh, chako banners, ngata cato be cen acel Cen in yone. piti commercial. Not commercial. Eh.
Peko mukene ma wan onongo en aye ni executive order okato ento cik ka in icwalo woko myero ipwony dano. Ni ka ki waci commercial charcoal business tere ni ngo? Ngata ki pwonyo peke ki cero me rye mony. In de ituc ki baba celo ni Kwic. do iteri. Yes, hello, One World TV. Eh, eh, opo, co ba? Aco maber, co ning? Mota in pira eno. Man eni
Jora.
ki awac.
En ngeyo ni can deng mona watye i group wa kwede. Ogamo.
Apwoyo.
Ineno papa loka ma kar geng ne tek. Mm. Pien mi acel ante sen awal keng angeyo kene ma kar kato kede. Mm. I pa ibona ya wal i area mo kilwongo na kor kicwalo moj kuno ma gibedo ne ca barako loo ben. Mm.

Pien jami mukene ma tye ka keliwa peko, ene gamente pe tye ka miniwa enough support i agriculture. Wek wanong cente, pe dong wakeme ki makaa keken. Pien kome riwa gin apura pe, man calo season mukato eni dano orwenyo pol gin apura o.
Wamwony kong ngat man ka. Yes, hello One World TV.
Yes, watye ka lok ki nga ki kwe?

Dong in itye neno loko pur. Ne ticce ba dwong dwong ba. Yeah, yeah, jami Ini dwong. shadow- i- in ibedo shadow Wa- wa- minister local government. wa- wa- bi- Dwar bino butwi botgi. wi honorable. wabibino botgi lok kom agaga wabibino Eh. yes uh, so lok maka gamente no myero ingeyo kite dano tye ka koko kere ni cente i anyogi lapena murangagi ni pe tye ka bino weko dano tye ka dwoko kinigagi Kinigagi. i kom ngo Kom yat. which is understandable

Mano gitye ka gene. En lok ma iwiny lutini weny. Aliba pa, aliba pa. Eh, dok aliba dek, adek, adek, dok man. dok gulaka gudoko dok lujog gucoro. ena. Oh my God. Yeah. So gitye ka di mone ko ikare. Ke dong baba acel dong kare. Pien executive order pe gipwonyo dano maber. President oloko lok kom commercial, not baba acel aryo adek. Mm. Wawaco very clear. En lo o implementation keri baba acel ko ikato gimo. Weko the thing went into a mess. Well, uh, lok adwong mm. eni wang o abi neno ni mm. ka honorable I uh, kany i cabit ma tye ka bino ni onyo i bene tung cabit ni mm. I am going to have a conversation yeah. with him ma no okay. uh, mm. ka gwoko miya cawa wabedo kany yeah. an en ki honorable mm. Mm. kod John Amos mm. pi jo ma tye wol no bubedo ki kare mm. me lok mm. kwede honorable mm. uh, amiti ami mere cawa mm. i tong gimo ma itamo ni pire tek ma gwoko weko woko mm. ento Adong ki block acel o weng ma po alok iye. Mm. Cewni tye marac. Amiti okay. pa bal cewni tutwal. Okay. Waka um, tongi can aneno do. Uh, ci yeah.
gin ma namito penyone. Mm. Ki ti mito niang lok me restocking ni ki tung botwu owoto ki ning. Okay. Itame jo muno okay. kero ki diangi gubo tiyo kwede mm. i yo ma ki ning. Onyo bene itamo ni eni yo acel ma da ki ti ka dwako diangi ceng acoli onyo i ceng dano. Wol gitye ka kok ca, dyang tye i kem, wa yat ma myero kicit ka tucogi kwede, kitye ka waco ni kome ni myero kirak icul cene. Restocking ki boti in a greater picture. Peko ma wabedo kwede ene ni gamente ngeyo gin maber ma myero kitim, ento kite ngat moni owaco ni waweko timo gin maber-ni. Ci adwogine. pe kelo copo miti ma nongo tye. Ada actually mito restocking. Ento i neno pa an okelo ngute. Awaco gire wa con. Awaco restocking ka ni channel ne gicwalo i cim. Calo channel momo.
Nyom dako cot.
Kongo bicamo 70% of channel eni. Restocking mere 70% of channel mere restocking. Bicero tumi kongo ki other needs. Other than liang. Ma pe angeyo kare ma gament okati ki plan ni ma plan maber ba hmm. ni gitim restocking. Ka gubedo ki monitoring plan mo ni how are we going to monitor ni pat owelo dyang ada.
Nothing. Lacan ma pe ki kero mo in dong itingo milion abic. Pat ki me PDM milion acel ba. Abic. This time dong milion abic odonyo e cimi. Wapat in i kumi cane. Ka milion abic odonyo i cimi, pe ibingolo gudi ka cero ka camo molo konyi 7 Street kany. Nongo en itero mabor tek anongo milion abic ci tap an wa gulu kumbedi pwonyo ringi ca Exactly. no ticce tye Ticce tye o. Ci en ka odonyo i jeba ni keli plan mapol ata. So gamente nongo myero instead of that kong gupeny tam bene bot wan jo mukene. I would have advised gamente wan wutiyo ki gin ma walwongo ni seed voucher, seed fair kare ca. In ka i qualifying ci pe kimi ma kom centa kimi voca namba cere igamo ma kom dyang
ka dong odoko rac ki kwany olo ki making sure ni out of the 5 million 3 million kong obed kom dyang the other 2 million dong okonyi lok kom yat lok kom tol ki gwok yubo dwol, ma bene onongo ka twere an abedo ka waco ki dano ni ka anongo community me i adwola ma guwilo dyang ma gitye ki ngom gimito dwoko let aminigi waya wek aculu dwoko letgi nio kadi mega tye dyang adek akwato odiko o ca abicel no an ange ni ca aboro abicero kango ka neno cata mo i cuk pat dok bino pien waribo dyangi oba pat dok paro ca aboro pien an acato i cuki pat cito i poto hmm. odiko pat puro ka cabiti ni watimo wagwenyo opposition hmm. slowly by slowly dyang obe nywal an atero nyig dyangi cok apar aryo keken kita dyangina onywal kede i olet I believe acwil mukene calo an bene ka waribo dwol dyang dugu cen

omiyo lagamme pien minista me agriculture onongo tye owoko Frank Tumwebaze yeah. en omiyo lagamme pien wabedo kwedgi i komiti ma wakelo lokke wace wan macalo komiti on national me agriculture wanongo ni ciling alip aboro ni ka an atye ki dyangi apar nongo ne atura tek mm-hmm. apar times aboro is 80000 80000 mm.
nongo ne tek bota Anyogi kome to cam kitye ka mito pokone apoka ki dano. How do you expect me to get 80,000? Me tucu dyang. Mm. Dong the only option could be ni miyo daka ka acat dyang acel lo. Mm.
You're listening the stock. You are listening the stock.
Mm -hmm. So discussion en wabedo kere wachako nongo lok ki bot luwot ma a ki Western Uganda. Mm. Wa i botgi bene they have the same. Lulonyo mukene tye ma kaka wegi gwe dyang Cwalo me mobile money alip miya abic nyo milion aryo ki gwer dyang-o. Ento tye lucan mukene bene i kini kunu ma gitye ka cafa ling ki loka alip abor-ni. Ci dong walwongo minista, minista wa en jone ada gin bene ginongo peko en itye. Alip aboro lokke tek bot jo mukene. Bot jo mukene yot, bot MPs yot, ento bot lakin gang tek. Dong gitim ngo? Gin dong owacowa ni stock me yat me acel ma gicer ki wilo ki kelo. Painfully, let me say this.

Public waste. Ci ipenye keken ni jo ma i ministry nongo gitamo ngo? Na oyati ene nongo myero bed te konywa ki nino. The plan was ni ka kikelo yati, wot ikonyo dano. Mhm. Tam no tye ni gamete mito lwongo jo moni ne calo ki i Turkey. Mhm. I think Turkey, one of these European countries, wek gubin gucako yubo vaccine ki i Uganda wek wele oduk piny. So as we are now, watye ka battling ki

and your size is not what I'm going to put on so there are variance i kit ma Jimmy bedo kwede onyo kit ma Jimmy time kwede time is against us honourable has to go to parliament honourable lok kimi agikki ka ibi a i show ni amiyi daka aryo nongo wan bene wacito ka mato cai manonok. Apwoyo matek.
An apwoyo jo ma obedo kedwa i yamo kit ma Pat owaco kwede. An atye agonya wabineno program mo wek wanen kit ma wabedo ka kubbe kedwa i yamo. Pien lok ma wun wumina ni An dong atye Local Government Minister, Shadow, pi Uganda Kukulu. Ento opic ma mere-ni kimiya acene mo ma nongo nok. Pe kimiya wa escort, pe kimiya wa mutoka me wot ka weng. Yo mo waromo kubbe kedwu wek wuminiwa lok. Kit ma Balam giwoto wa gi system-mi wan pe watwero. wan opposition pe watwero ento pen lok wan romo nongone ki botwu wek wakony yubo bedo pien gamente maro balo bedo wan aye myero wayub wawaco gamente co nyo mon yang bedo ka meno nye wacokgi en oversight eno ci an alego ni obed kedwa wamede wunu ki kubbe ki dong ah, wan actually parliamentary group Wabibino botwu, watye ka goyo wak planwa enno pe myero an aya awaci. Ento watye ki ripe maber ma wabibino waneno wa peko ma wungu tye ka lok iye lok kom dyang ma tye i kamme. Pien wawinyo ento wanongo papatte tye. Jo mukene lawor gubedo i Zoka i apar. I apar ya. Watye ka wot ka ma spot Luka ba lalo ki jami mukene ma odong angec-ci. Dong wabitic iye calo lacoli, parliamentary group. wek dwanwa obed malongo, en oweko wer kadi wa i gang lega, lawer acel cako, ci jo okene dong gamo wa padi bene gamo, ci dong lega doko mit, ci wan olego ni wun wubed ma cwinywu teki actually parliamentary group wabitic kacel, wabikube kedwu me neno ni wunongo alokaloka i kwowu, program pa gamente ma bino botwu bene obed ma loko kwowu, Corruption ene ka ma wan obiketo iye lwenywa ki pala mabit ma wabipako. Ka in pud itye i lain enoni, wek iliro olango Ngec.
ee, wek dong kodi dano kodi gubi ogiki, ee, kodi pa dano odugi. Jo mabeco ma pe gitye corrupt, jami pa lwak obed bot lwak, jami pa Kacelo mi bot Kacelo. Well, wapwoyo matek Wapwoyo ah, matek. meno Honourable Patrick Okello Ongori, miyo acwa, acwa, acwa, aswa. Dong itiyo ni Aswa. Aswa. Ento wa myero obed Acwa.
County ma en obino kany ka boko lok. Awaco ni lokke pe romo tum. Uh, ka wabino ineno lok ma diyo dano ma cing jwi. There are so many issues that we need to mm. digest. Ento gin ma pire tek aye ni um, time offered is always the best. Onongo karne mi bedo kwedwa. We are going to release him mi cero. Ento ka wadugu kany, wadugu cen dok wan oringi to wrap up the show. Wabi bedo ki time look at one or two critical issues ma tye ka bino i kumalo me Uganda and then afterwards wacito wagamo cim ma megi. Cim ma in ibigoyo ni wabimedde ki miyone bot Honourable wek en okuto kua ki kany wanen kit ma tye kwede. I will have a short discussion with him in the next few minutes ci waneno kit ma wamedde kwede. Kong kumeno oye wek wacinen breakfast ma megwa waci ni sponsors of the show Chapa General Enterprises. Gik matin, an nyinga Pat Robert Larubi. Pwoya matek.